Echannel ya Omoiberania James Gichana. Onye korega abwo genda o subscribe iga abwo togokorigeria igo gwaeta. Bari muri chinsemo chisiko, ah, chinsemo che USA, ah, Britain, bari muri Dubai, bari muri Qatar, bari muri eh, chinsemo chia East Africa. Na ande onsi ase orega aria ase origeretie um, Ah, omogano oyo obwate omogano oyo korwa chinsemo chia Mombasa gaiga na chinsemo chinde nkobarigania ase enchera bene kabisa na asante sana ase chimesi chino mogocha mwantigera eh, kerenga ki ekero togosanga mo nainwe ase ogosegetana ine enchera yamo togosegetana naende tomanye ng'aki tokomenya ase oboiko bwense eye nemorokiri nyasaye norori eh, inche amo naye bono ah, emambia bono igo ntagete omogano ore iga ntatorigetie Naki nigo ntaete ngoa emegwekano ebere etato iga, eh, examples korwa ase Bibilia, egere nario togochi konyora amang'ana aya boronge. Mambia ekero twaboka twasoma ah, egetabu keria kiarenge ki'emereng'anio. Emereng'anio ikomi na kianda, ne chinke chiaye chiarenge isano. Bibilia emegoteba iga, Kirorigwe oborimo takomocha konyora egesusuro, na omonto ogokwana oborimo takomocha konyora egesusuro kiaye. Kirori bw'oborimo takomocha konyora egesusuro. Abanto bagoba kirori bw'oborimo. Omonto agotenena oimokia Ebibilia, oteba ng'a nonya narenge nkarora Omoiberania, eh, nkamorora kabisa Omoiberania Bono kwanyorekane namamoncho, bono ase eng'encho y'amang'ana ayio, ntokonyara gokora egasi amo naye, ntokonyara kogenderera amo naye, gose kwanachirwa egesuro kenga iga na eke na eke. Eh, Omoiberania orue enibo yaye, Omoiberania, eh, ebinto biria biarenge ebiaye biamotungetie, chirenga buna eyio igo, ebinto biaye biare nchirenga buna eyio. Abanto, ntomanya na konyora ng'a abanto nabange bamenyire ase oboiko bw'ense, bare ase oboiko bw'ense bono iga. Namba eyemo abange baurirwe enibo yabo, abande basaririgwe amarieta, abande ebinto gete ebinge biakorekanire ase amagima abo, ee, abande chinyuomo chiabo chiasarekire, abande abana baseri batantanigwe korwa ase abaibori, ee, chisukuru chinyinge chiabunekire, chikanisa chinyinge chia chiakolapsiri, ekero batebete omopasta oyo, ee bono, twamonyorete kakobunekia ganchigi ekanisa. Omopastor abekire amang'ana gete kabisa iga, omong'ina gete iga abwo ekanisa, omong'ina oyio bono ochi ko- echikwaya chinyinge echi abunekire ase eng'encho kirorigwe oborimo, amo monto agokwana oborimo yaani oborimo bwoka bwonsi pi yaani mpaka ong'a ong'a ong'ache omonto, omonto orenge innocent omana koba crucified obo obambwa, omonto akobambwa ore onge iga mpaka omonto iga ake bono okomanya ng'a ki bono rende, onye baria bakogenda ekanisa bagonkorera enchera enga buna eye. Abafathari nigo nakogenda iga aria imbere isiko nintagenda ekanisa, omonto otiga ekanisa pi ase engencho y'amang'ana y'ebitina abekeire ebinge, amang'ana abekeire amange. Ye, ee, tamosi y'ekanisa eria yasire tomong'ina nyarebe nero imogetie. Ye, ebinto biria biasire korwa ekanisa aria imokete ning'o? Ng'ite noyo onde, yaani mpaka obekwe. Ekwaya, ekwaya eria tata oria obo, ekwaya master oria oria oria, na omonto oria iga are iga na iga na iga, abanto bamanya gocheta ng'a ee namoroche nakorete gento gete. Nekero omonto agokwana eke, bono aroche ng'a iga are excited kobekera amang'ana y'oborimo na kong'acha. Omanyete buna omonto oyo ako backslide, amanyinga aye nabo are igoro yaye, egekogera igo okwanete ring'ana ri'oborimo rikagocha omonto oyio aka- aka- aka akarua ekanisa, ribaga riamonto kobera ekanisa ime akarua ororo. Abanto mbare iga iga, bande bachire kirorigwa oborimo bachire mpaka ebigambero, bagotenena kabisa bosi aria agotiana aimogetie bibilia, naende omonto ogokumorigereria omonto oyo. Omonto oyo n'Omokristo omokong'u sana, ore ekanisa ime. Omonto n'Omokristo omokong'u sana. Eh? Omonto Omokristo omokong'u, oyonde ogenda ebiasara bi'omonto iga aria, agotiana agoteba ng'a oria tata amabere akobeka akobeka ki? Amabere aye aria aye nanywe, yaya akande ebianda, akande ebianda, bono agakoria ebianda onye nkwaberetie amabere buya, eh? Oria Kai, ori chinyeni chiaye chimbe kwansa timanyeti gose mache ki agochusi biri omonto oria nomorogi. Morogi kabisa abanto mbarenge basambire usi. Onde agosamba innocently pi omonto yaani atamanyeti kende pi aye onde akoigwa amang'ana oborogi, lakini ase eng'encho emiaka yaye engikanire iga, omong'ina oria nomorogi pi. Intwe togokana ng'a abarogi mbayio mbaro, lakini omonto oche oteba ng'a ore nomorogi oria, nakorete gento gete, naende namoroche. Ebinto aba ase engencho omonto atarete oboremu, oboremu mborarie omong'ina oria, ng'aki togokora bwa twachire koganya gose nago takari gokwa. Bono nki togokora rende? Totomobekire omong'ina oria omorogi. Omong'ina oria nomorogi twanyore enyang'au bwoye, enyang'au ensacha borigie egoeta e- e- e- ekwana. anyway ah wa omonto agocha namang'ana gete yaani chimessage gete obeka kabisa omonto onde kwanza omonto onde omo omonto noo are igaa kabisa akorete egento eh, abande bacha ba- baegwa chibesa batagokira mobase gokwana. Kira pi mobase gokwana. Omonto aitete omonto kabisa, mbwanto bamanye korangerigwa, ewo chibesa ewo onsi, oo abanto bato imoba ase ogokwana kira kiri, kira. Bono omonto oyo nonye ne haki yaye are korigigwa yabora, egekogera ase eng'encho ya ki? Abanto baria babwenerete koba kirori b'ekeene, mbari koba kirori, na baria babwenerete ko batabwenereti koba kirori bamanye koba kirori b'oborimo. Bono rigereria, Ebibiri ngotokwanere mambia bono, egekogera emechie emenge, amang'ana amange are ase ebinyoro biaito, ebiasara ebinge bi'abanto ebiagure, abanto bagokwana amang'ana ’oborimo, naende timanyeti ng'iki kiachete gekaba. Mono okonyora aba muna abasubati nabo bagakwanire, rakini amatuko aya rero na abasacha, abasacha nabo bare nere nabo abe chiexpert chi'ogokwana amang'ana ’oborimo, omonto agokorangeria iga ng'a inchuo gocha omogaka ng'oteba, nonya omogaka oria. Mwaka oria oria oria oria, nonya omonto oria, nonya omonto oria oria oria, eh, aria aria aria aria aria ase tokoragera aria, endagera eria tokoreta rende onge, endagera eria gose eburukani chinchera gete ekaturutu mbwe enchera gete, eh, ah mpaka omonto akominyoka kei obe, eh, omonto agote ng'a onye egaka riago bono rorio, aa abwo ntokoragera. Bono ekero aroire abanto customers bachakire korwa ase eduka yago, omana kogoka bono oteba ng'a bono nabatebi bono ore ori nko omoground inde, nkomobeka ande nse pi. Abande barobwo bakogenda kirorigwe oborimo, omonto atagete gosaria omonto emeremo, aye ng'aki tokobanga tomosarie emeremo, aye tinamoino inche tinamoino eye, ye, tomokembe gati gati. Monto akembete kabisa aganyete, aganyete kabisa, aganyete akoenda ase omonyaparo nere ogotena iga aria ng'a manager. Tiga ngoteebie, oria noria aigete chinsegete, agaika saa mbiri, naende agaika saa tatu na forty five, abwenerete goika saa moja. Ha, akamana gocha, agache chinsa echi naende egasi tana gokora, agochwe gosoka, bwebache ot- osunge egoti, otige agabue osoka ogende. Bono ekero omonto yabutirwe, so what? Oy- oy- inki kebe bono ekero ekero gwa succeedire ekero omonto abutirwe? Naende omonto agokora amang'ana oborimo bwoka, Ing'ana ndiye agokwanaririe ekeene korwa ase omonwa oye. Okong'acha omonto, akong'acha, okong'acha, boka. Ekanisa eri iga ere iga na iga na iga. Oborimo, kirori bw'oborimo. Bono yamaya goteba iga ng'a ki, kirori bw'oborimo takomocha konyora egesusuro, na omonto ogokwana oborimo takomocha konyora egesusuro kiaye. Tomana konyora ng'a ase ase Ebibilia, abanto mbare iga bare gokwana amang'ana 'oborimo. bare kobanga, eh, mara amange babangete oborimo. Bono ekero tokorigereria aa, twamana konyora ng'a abanto abwo banyorete ebisusuro, manyete chi chingaki nchire ororo, ebinto mbire ororo abanto bare gokora baberwa, nabo bare kwaberwa batebiwa ng'a okay, ase eng'encho gwasabire okwabera, twakwabeire. Lakini, ekero omonto akwanete oborimo, ebibiria erigete buya egateba ng'a monto oyio. takogenda bosa pi, tabasa koegwa egesusuro. Gwe egesusuro goika kebororo, netoka ng'a kwabeirwe, lakini egesusuro goika kebororo, goika egesusuro kebe. Daudi ekero akong'ainereria agocha ong'aina Uria, akomong'aina omotebi ng'a ki, aye oche omoe edivai kabisa omoe ekenyugwa. Aya abwo nekero bono Daudi akorire obonyaka na mokaye, mokuria, motebi ng'aki genda, bono ng'aki eh, rangeri- morangerie korwa esegi, motebi ache iga. Akomorangeria akomorangeria obisia aye akomotebi buna akaragera ah, kwa iga esegi twarwani namatuko bwana nkara aragere kabisa egera atinde agende mo- achie korarera mokaye, ng'a bono echi komanyekana ng'a eh, omo- onye Daudi onye orareti. na mukuru muga mukuria Bathsheba in case of anything eh ebichiri mayose ebinto mbiri biacha bie kibiriti timaeti kibiriti imwa imese chi kibiriti echi chikare gwochoka na kera ase bono Daudi ogotebia oria ng'a genda genda orare na kanywe edivai kabisa ekero agenda arare na mokaye ekero timbasa gocha kotebiwa ng'a ninche kei nkararete na mokaye obu- obunye omwana gagocha gocha etoke ng'a kei naende nabo togoteba ng'a noria. Bono bakamo a- Daudi agacha akamwa edivai akamoya kabisa akamoraa endagera oria okogenda agateba tindi kogenda bono akarara aria gesieri na ase abafanyikazi seventy quarters maate aria bono Daudi ogokumia ng'a ee ng'aki bono ngocha gokora obokora boria obokora bwa Daudi atagete mbocheti go succeed. Rakini egesusuro ngocha gocha kere Leita, ekero ekero Nathani agocha agotebia Daudi ng'a gwakorire bobe, chimbori nchire iga aa omoraai nare obwate chimbori chinyinge. Ere akamana gotiga chimbori chiria chiaye, akagenda agachikoria akamboria akamoka omonto orenge omotaka. Daudi okogechigwa ogotebiwa, aye oyo nigo monto ki oyo oriete chimbori chi'abande? Monto ki oyo oriete akambori k'abande na inche? Na inche kinde omogambi iga, inse oboruoti bwane omonto oyo igao egesuro, Nathani okomotebi naye, rigereria ebinto gwakorete. Daudi ogosaba amaabera, ee, okwaberwa nabeire, lakini egesuro gekamana gocha, omwana oria oria oria oria oiboretwe ekero nyuma ah oria akure, oimokire Bathseba, omwana oria oria oria, omwana oria iga akwete. Daudi agachia kweng'ata, agachia gosaba, agachia gokora ki, omwana oria iga agokwa. Bono inche omwana akoerwa egesusuro, Daudi atarenge koegwa egesusuro, ase eng'encho kirorigwe oborimo, Daudi iga abangete oborimo mpaka akabeka baba oyonde iga are motwe, agateba ng'a beka Uria motwe, egere achie korwana esegi, abangete, oe inchera omonto oyo agochia goitwa obo oborimo. Abange ebi, iga abange teuu riachia korwa nesegi lakini achia korwa nesegi aitwe. Eh, bak- bake chimessage chi'ogokora, bange enchera gete iga. Buna aye bono obangete mambia bono, ama- nkorente ore emechando ase efamiri yao na abanto bao. Abanto bande mbaro nagotebia mambia ng'a baeterete emechando emenge, ase eng'encho y'oborori gete baruete b'oborimo emiaka gete ya magega, mpaka bono. Egesusuro eke ogenderete buna ogeterwe ase engencho otara realize ng'aki nakwanete oborimo bono. Omong'ina nare twakwanete oborimo akaurwa oborimo bwaye. Mogambi mbare abande aba chief inoo ba chi title chinkong'u, abande na abana chief ina, abanto kabisa chi abande ne chi human resource omonto kabisa human resource omanyete ng'a omonto oria ere to na amaguta bosa. oria ah, namobutete bosuri chinyapara eh, chichiamani gete iga ah, mobu- mokoreta abanto ebitina ebitina koruma mpaka riakoroba okoreta omonto ebitina mpaka omonto akagenda ka okoreta omonto ebitina mpaka omonto aka akaurwa enibo yaye kirori boborimo Abanto aba Ebibilia bateba mbari kogenda unpunished. Wah. Omongwana onde tari kobainyoria ase Ebibilia, egere nsome omogano ore iga omweng'e, tokore. Omongwana are okorokwa ng'aki, ng'aki akorokwa omongwana oyo? Akorokwa ng'a Gehasi. Gehasi iga agoika, ekero Naamani agocha, ache korwarigwa, Naamani orwarigwa nomosomba okorokwa ng'a Elisha. Bono ekero arwarigwe, bono Naamani nkoirana ararete ebiegwa ng'aki, baminto baye. Naretire ebiegwa ogachia ngachia monyinga ye chinini, egekogera Nyasae agokorere ki? Onkonyire ninche tiga ng'iranie, ndete buna Asante. Elisha ogokana ogoteba ng'a binto ebi Nyasae ankonye, binto ebi tingokora ki? Tinkobiira. Egekogera iga ibe ase gochia gotebekana ng'a ekwagorete okogwenia gwoko naende Nyasae okoete bosa. Elisha okomotebia, Genda nebinto biao. Omosaaakorokwo ng'a Gehasi ore gokora na Elisha, akarigereria, akamana koria ayiiii, eri netaabu yonsi yagenda, ayiiii, eyi ne chi chianga chiria chia monyinga, hapana, igo nkominyoka ng'ende mong'aine, eeh, ng'ende mong'aine, ng'aine Naamani motebi ng'a, riria ekero tokogenda gokwana iga, omosomba oyo iga antoma aba- ababani mbare baacha. Bono ekero baacha, igo baacha endagera eye kware koirera nabo okoyetiga, eye etakogenda nere aba- abasomba bachire bono nte endagera eywo moirere. Yasi okogenda rende agaconvince Naamani, Naamani ere iga arete endagera ogoteeba ng'a oo nabo agotoma igo ee sawa, ebinto ebi, akamosibera na etigere akamu akaira. Yasi okoira ogochia kobi kobibisa, akabibisa, bono Elisha okomoboria ng'a naki inee ng'aki ng'aki gwakora? Oria okomotebia ng'a yaya inche nonye narenge iga iga, aa ntebi ekeene boria, Inche okong'aina okong'aina omoika o Nyasae? Ih, yes, ere akagenda agatumia oborimo, oborimo obwo botarenge ase El- Elisha, tari Elisha omotomete, lakini ere akagenda akang'ainereria, ekero ang'ainereria akanyora. Abanto mbaro abakong'ainereria bakoe enibo y'abanto ase okong'ainereria omonto bw'ete nengiri, ase okong'ainereria omonto ourire abanto amaremo, ase okong'ainereria omonto ounereirie chibesa chiaba chibwenerete kogenda ase egete chia chiachiire ase okong'ainereria kirori kw'oborimo. Nki kiaberete omongwana okorokwa ng'a geyasi? Akamanya gwakorwa noborwaire, oborwaire botari kogweneka, oborwaire bwa ukoma. bokamoaka. Ebibio oteba ng'a akaba omorabu se, akaba omorabu se, omobere omogima. Obore borwaire bori bwa, oborwaire bwa Naamani bokairana ase Gehazi, ase eng'encho yake y'okong'ainereria na koba kirori bw'oborimo, okong'ainereria. Bono nkiare kong'ainereria, Tare gotebi bonsi ng'a nchie gaki tiga ng'ente i- o- o- e- are gotebi Elisha amote ng'aki, inche timbwati kende, aye inche ree nabo okomotebia ang'e bika igo. Lakini akagenda akang'erera agateba ng'a naende na Elisha ontoma. Abanto na abange, babwate emechando emenge, bibi berenterete ase eng'encho y'okong'ainereria. Oborwaire bwa Naamani bokairana bokagenda ase Gehazi, oborwaire boria bwa ukoma bokairana ase. Gehazi narwarete ritang'ani? Tarwarete, tarwarete, tabwate boriri bonde, lakini bono oboriri bwa omongwana oria nkoirana bore ase are. Ase eng'encho yaki? Ase eng'encho y'okong'ainereria, nkiakong'ainereria etama, abanto bang'ainereirie ase eng'encho y'etama, ebesa okaegwa ebesa ensinini, mwang'ainereiri mwasarire omong'ina onde korwa bwoye. mwang'ainereirie mwaurire omonto onde e- enibo yaye, omonto iga okirete naye nabo okirete, nabo oigwete amang'ana aye okirete, bwemoteti ng'a kende nkeiyo giakorekanire, rakiri ebinto obwate nebiya bande omanyete kabisa ong'ainereretie. Ee bono, ase eng'encho omong'ina gete atamanyete amang'ana aye ng'aki chinamba chiare korigigwa, okaminyoka bwango okagenda okanyora eland registrar, okamoa aganto, enamba eria y'omong'ina oria ega- egachenchigwa bwango, bono omong'ina akogenda agotebiwa oboremu bwao obo mbori bwao obo. Monto oirete nomong'ao. Abanto barabakirete yaani bairagerete bakobeka chingoko chioteri menta agabu beka chingoko isato tumbe emesori amatoke aragerete naende eri ebinto abwate nebiomogina getundo otanyare kogenda korwa nekeambera geko atabwati inchera. abange tore buya, toigotete toigotete buya, lakini onye oraigerweti. Abange nabande mbaroo bakure abande abaga nabande mbaroo bakure chintaka na abande mbaroo bachandegete omo omonto abwatirie ebinto enibo gete yasirete takoyenyora ase eng'encho omonto abwati besa abwatire. Omonto obwate enibo eye iga akirete bono akirete, achinetie abwo egesato egesato orusia, tari goteba mambia bono onye gontegererete. Kitabu kia Proverbs nineteen. Isaya, kirori bw'oborimo, takomocha konyora egesusuro, na omonto ogokwana oborimo takomocha konyora egesusuro kiaye. Takomocha. You know, ebinto mbire omonto oraebuke. Ee, naende ng- ase nabo okwaberwa ere nomonyamabera amange. No, no, Nyasaye nomonyamabera amange. Lakini inyora iga. na bwaberwa egesusuro goika onyore. Ah, anyway. Bono omogani ore iga twasomire mara amange. In fact, emegano emenge sana ndagosomera Ebibilia ase abanto bagokwana oborimo. Nyore egesi gia Danieli. Bangwana bari chia chikabu buna chiri chinde chia mwabo isato. Chigochiania amang'ana oborimo pi chiateba omonto oyo iga are iga na iga na iga. Naye bakorete gochi. Ng'aki abanto baria ba- ebakwete before Daniel, bakarutwa engoro ye chisima before Daniel, eh, ase oborimo, ogokwana oborimo amang'ana, ng'a rika beka amang'ana aye ekenya rika iga na iga na iga na iga, mogambi sainia amang'ana ayio. Bono omosubati naro aa oyomo oria twasomire amatuko amange, ntomanyete omogano oyo okorokwa ng'a Jezebel, mosubati oyo iga akobanga amang'ana oborimo, kerengakia ane mambia bono oborimo, akobanga kirori bwa oborimo. Omana kobabeka strategically obatebi inwe egasi yaino inkobatebia ekero mogokwana momana gokwana. Bono ntomanyete amang'ana buna Naboti atagete o- akanete agatebia Ahabu mogondo one inche tindikooni, akamokani kabisa. Ensemo nere iga iga. eyabete Yutani easaretie efamilia ya Ahabu pi buna omogambi, ekamana gosenda omosubati okorokwa Jezebeli, nere obogima bwaye bokaera. Ensemo ki eye? Ekero abangete korua oborori bw'oborimo, egere baire omogondo bw'omongwana okorokwa ng'a Naboth. Emerongo ebere na yemo egetabu ki'Abaruoti ya Kabere emerongo ebere na yemo ne chinke chia isano isato. 20 eh, 21 isano na isato ase ayio omokungu oria akariika amarube akabeka erieta ria Ahabu na ekemanyererio kiaye ase amarube ayio akayatoma gochia ase abagaaka na ase abanene baria bamenyete amo na Naboti ase omochie oye Naboti garenge omo eh, Ahabu garenge omogambi Mosubati okorokwa ng'a nere omokungu oyo okorokwa ng'a nere Jezebel, iga akorika amarube, omana gotumia eletterhead y'omogambi, esili y'omogambi. Omanyete ching'aki chinde, esignature y'omogambi, omanyete abanto mbaro bagofosinye ne chisignachire. omonto agofuchi kabisa ere ya land registrar abagoyefuchi kabisa eya eclerk nabo agoyefuchi oyebeka abwo eh abana bakobeka kabisa ekwenu yo oyio nomowakiri onde otaiyo babegetie soki ebesa abwo batantani kabisa baseri kabisa ba- minyoki okorwa chinsemo baminyoki okorwa omosubati akarika amarube akama akamana korika akabeka eleta head ya omogambi akamana kobeka naki eke togotebiwa ng'a akamana kobeka akabeka erieta riabo. Na ekemanyererio kiaye, ekemanyererio, iga ako act on behalf of y'omogambi. Abanto mbaro bago act on behalf y'abanene babo. Eh? Obekire abwo, bono aye naye manager lakini bono igo oko act on the behalf of the MD. Osaretie omonto yani ebitino obekerete omonto ng'a omonto oyo twa mwa- komenta ememo yende. Mobekere naende yende. Mobekere ebinto ebi na ebi na ebi. Chifaini echi nechiaye echi ebinto omonto akorete ebinto on behalf y'omonto gete ore omonene otari iga naye bwea gose ekero kende noiri chinguru omanyete nabo abanto mbaro bagoteba ng'aki omonto abakoba entrusted ng'aki ikaransa iga abwo ofisi eyio aye naye obwate chinguru aye. Kaba omokarani bw'etundubari iga iga eh bono bono aye tenenera omokarani taiyo nabo ochi kira nabo ogocha kwabima nonye omokarani taiyo nabo ogontomera esabu eh. Bono omonto ogo atata omana koba ekarani enyene, goikaransa naende oetanie ekarani ase oboibi. Omokungu oria akarika amaruga aria, Raria okweng'ata gokorwa gokorwe, na beka Naboti ase amasio 'abanto ase okomoa amasikani. Naende mobeke, intari totegerera iga, ikomi, noe ekerenga kiane ekere ekenene, naende mobeke abanto babere batagwenereti bamosoere oborimo, basoe oborimo, tatu underline ring'ana eri, basoe oborimo, false witnesses. Kirori bw'oborimo babeke strategic, ekero tokogenda ekoti togochia kogamberana, abasacha babere abwo bande totamanyeti bache batebe ng'a ee, twaroche oyo iga agokora gento gete na eke na eke, ogochia korigereria abanto aba nimbamanyete. Seino ng'ai tata, inwe mbarabi, twana koumerana. Abanto aba chistranger bare koti, chistranger chioka, barenga more batato bane batano. Basi bono nere nomojaji nere, ere egasi yaye he relies on witnesses. Abajaji abange omaete 90 percent egento bako rely on most witnesses. Onye tobwati witnesses, igo tobwati kina. Witnesses bachire, ee, bakwanire, ee. Bono ebiina ebinge abanto baurire amaremo, abanto baurire chibeso chiabo, ebiina ngete ebinge witnesses bw'oborimo, naende nabo bare ebituri biaito bia gusii. Naende ng'a gose tete abanto bakare aba nini, nabo bategererete abande na ekanisa ime tore, ekanisa ime kabisa, kirori bw'oborimo. ng'a mobeke abanto abwo bamenye gokwana amang'ana 'oborimo, batebe ng'a oragereire Nyasae na omorwoti, erio omonto momosokie isiko, momoake amagena goika akwe. Abanto mbarenge bakure ase engencho y'ekerore bw'oborimo. Abanto mbarenge bakure eh, korwa chinkoro chiabo chikwete ime. Omonto ateneine agotaara lakini akwete. Ase engencho yaki? Ekerore bw'oborimo. Abanto batenenete bagakwana oborimo. Mambia bono. Inki Nyasae agokwana gochia ase tore? Tota onye endirikiro ribe oborimo botarenge abange ase ebitunwa biaito bia gosika, anga amang'ana aye chindemero okona koigwa anga taiyo. Ebitina ebi ngokoigwa gosika anga mbiyo. Amang'ana ayo y'abanto gose abanto omonto akong'achu ng'a omonto oino omorogi kabisa, omonto oitwa, anga amang'ana aye taiyo. Lakini bono kero ribe oborimo, baretire amakweri, baretire riomana, chifamiri chinge chiabunekire, eh, ebitina biamentekanire zaidi as'eng'encho ya kero ribe oborimo. Onye endirie abanto barenge gotenena ekeene korwa kare, batebe ng'a inwe nkogosera more omong'ina oyo, inwe nkogosera more omogaka oyo, nkogosera more abanto aba, ekenyoro eke ngokegosera more. Ganga, ganga ense yaito ganga gusii yaito teri boronge, lakini bono inki kere gusii? Kerorigwe oborimo, bagotestify ebinto bi'oborimo bioka. Lakini inyora eke egetabu keria gia Proverbs twateba, e togoeta egesusuro, egesusuro kerokio goika kebororo, Ebinto binde ebi ebibe ebi Nyasae agoteba, eh, egetabu kende ngoteba ng'a ebinto mbiro Nyasae angete biobobe pi, ebiangete zaidi, getabu keria Proverbs, yes, mbiroo bitano nabio birangete. Ekemo kiabo keriangete zaidi, kirori boborimo. Bono naende agoteba iga, eeh bono nabo ekonyarekana ebinto ebi nabo omonto okwaberwa, rakini omonto ogokwana oborimo, kirori boborimo, goika anyore egesusuro, ah.